Арассыыйа уонна Саха Республикатын суруйааччыларын суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ, ырыа буолбут хоһооннордоох бэйиэт, публицист, Арассыыйа географическай уопсастыбатын чилиэнэ, норуот эмчиттэрин академига, Үөһээ Бүлүү аҕыс нэһилиэктэрин, Үөһээ Бүлүү улууһун, бөһүөлэгин, Ньурба улууһун Октябрьскай, Таркаи нэһилиэктэрин Ньурба улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын үөрэҕириитин айылҕа харыстабылын туйгуна Петр Первый уордьанын кавалера, Саха Республикатын култууратын үтүөлээх үлэһитэ, түөрт уон икки кинигэ ааптара, көрбүөччү Иван Еремеевич Ороһуунускай, Ньурбатааҕы судаарыстыбаннай көһө сылдьар драматическай тыйаатыр дириэктэринэн тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын алта тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын сэттэ сылларгананан үлэлии сылдьыбыта. Быйыл Арассыыйаҕа умнуллубат албан аат уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр дойдуга бэриниилээх буолуу сылын сайыныгар тыыннааҕа буоллар сэттэ уон биэс сааһын туолуохтааҕа. Иван Еремеевич Ороһуунускай атырдьах ыйын тоҕус күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыллаахха Үөһээ Бүлүү улууһун Ороһу нэһилиэгэр холкуостаах ыалыгар төрөөбүтэ. Тыһыынча тоҕус сүүс биэс он тоҕус сылтан айар үлэҕэ холонон саҕалаабыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сыллаахха Үөһээ Бүлүүтээҕи Исиидэр бараакы абаатынан орто оскуоланы бүтэрэн, ити сыл Саха государственнай университетын саха салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон аҕыс сыллаахха Киргизиянан, Казахстанынан сылдьан Максим Кирович Аммосов туһунан материаллары хомуйсубута. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон тоҕус сыллаахха «Утро долгого дня» диэн киинэҕэ ойоҕос-оруолга оонньообута биллэр. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биир сыллаахха үөрэҕин ситиһиилээхтик бүтэрэн, учууталынан Ньурбаҕа, Чаппандаҕа, Сунтаарга үлэлээбитэ. тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон тоҕус тыһыынча тоҕус сүүс аҕыйах сылларга бастакы Хаҥалас оскуолатыгар дириэктэринэн үлэлии сылдьыбыта. Иван Еремеевич кыыһа Саха Республикатын бэчээтин туйгуна Гуннара Байгильдина Ороһунская ахтыытыттан Аҕам аатын ааттаппыт ороһутугар Кустук алааска Ньурба Таркаайытыттан төрүттээх Еремей Ивановтан уонна Үөһээ Бүлүү Быракааныттан Анисия Спиридоновнаттан атырдьах ыйын тоҕус күнүгэр күн сирин көрбүтэ. Иккиэн сытыары-сымнаҕас майгылаах, үлэһит үтүөтэ дьоно эбиттэр. Аҕам быраатынаан Пронялыын эрдэ тулаайах хаалан, ийэлэрин эдьиийэ, элбэх оҕолоох Анастасия Егоровна Прокопьева көрүүтүгэр истиитигэр хаалбыттар. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэригэр сэбиэскэй кэм буолан интернекка олорон үөрэммиттэрэ. Төрдүс кылаас үөрэнэ сылдьан суруйбут бастакы Пиэрибэй Маай хоһооно Бэлэм буол хаһыакка тахсыбыта. Бу иннинэ учууталын сүбэтинэн Намҥа үлэлиир бэйиэт Бүөтүр Тобуруокапка хоһооннордоох тэтирээтин илдьэн көрдөрбүт. Бэйиэт элбэхтик суруйарыгар, ситиһиилээхтик үөрэнэригэр баҕаран алҕаан кэриэтэ ыыппыт. Улахан бэйиэт учуутал үтүө тылларыттан кынаттанан аҕам хоһоонноро, ыстатыйалара оройуон хаһыатыгар сэдэхтик да буоллар хотугу сулуска бэчээттэммиттэрэ. Дьиҥэр, кини оҕотук да сылдьан Орухунскай диэн псевдонимы ылыммыт эбит, аҕам кэпсииринэн, алтыс кылааска үөрэнэр уол сельсовет бэрэссэдээтэлигэр дьоһуннук туттан киирэн, мин Орухунскай диэн псевдоним ылыныахпын баҕарабын, онон ханнык эмэ докумуонна биэриҥ диэн соһуппут. Туһатыгар эмиэ да сөп курдук. Бу кэмҥэ оройуон хаһыатыгар үс Ивановтар бааллар эбит. Бэрэссэдээтэл Николай Павлов суруйар-бичийэр баҕалаах уол өйөөн көҥүллээбит: «Тулаайах оҕо эрдэ өйүн тутар, олоҕун суолун соҥнор дииллэрэ оруннаах эбит дии саныыгын. Бу түө аатын күн сириттэн күрэниэр диэри аҕам барахсан чиэстээхтик сүкпүтэ. Кэнники ыалдьыан иннинэ дойдубуттан ыраах хоту сирдэринэн тэлэһийэн сылдьыахпын сэрэйэн, Ороһуунускай кыыһа сылдьар диэтиннэр» диэн псевдонимы салгыы ылынарбар алҕаабыта. Туох да билсиитэ, улахан дуоһунастаах аймахтара суох тулаайах уолчаан кыра сааһыттан бэйэтин хара дьүк күөрүнэн, кэрэҕэ сырдыкка тардыһыытынан, күүстээх санаатынан, үтүө санаалаах, аһыныгыс дууһалаах биир дойдулаахтарын, ороһолор көмөлөрүнэн киһи-хара буолбута. Аҕа быһыытынан барыбытыгар олус сымнаҕаһа, ураты кыһамньылааҕа. Ньурбаҕа олорор кэммитигэр убайын кэриэтэ саныыр саха духуобунаһын бөһүөлүөгэ Ксенофонт Дмитриевич Уткин дьиэ кэргэнинээн улаханнык өйөөбүттэрэ. Дьиэбитигэр айар талааннаах доҕотторо-атастара, суруйааччылар, биллэр дьон ыалдьыттыыллара. Үөһээ Бүлүүттэн төрүттээх суруйааччылар айар киэһэлэрин, үбүлүөйдэрин тэрийсэн ыытара. Норуот эмчитин быһыытынан Анаабырга, Өлөөҥҥө, Абыйга, Муомаҕа тииккэлиирэ. Кинилэр төрүт культураларын, ураты дьонун кытта билсэн, үгүс кинигэ кэһиилээх, дьикти кэрэ айылҕатыттан күүс-уох, энергия ылан, сүрэхтиин дуоһуйан астынан аҕай кэлэрэ. Сорох сайын ыарыһахтар дьиэбитигэр сытан эмтэнэллэрэ. Көрбүөччү айылгытынан кыһалҕалаах дьоҥҥо көмөлөспүтэ элбэх. Уоппускатыгар дөрү сынньанааччыта суох. Билигин санаатахха, доруобуйатын харыстаммакка үлүһүйэн туран үлэлээн-хамсаан, онтон ыалдьан олохтон эрдэ туораата быһыылаах. Тыйаатыр тэриллибитэ түөрт уон сылыгар анаан Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа Егор Кириллин хомуйан таһааттарбыт кинигэтигэр Иван Ремеевич Ньурба театрыгар үлэлээбит кэмин туһунан манныгахтыбыта: тыйаатырга аҕыйах кэмҥэ дириэктэрдиир кэммэр артыыстар олохторун, айар үлэлэрин билбитим, кинилэр эрэйдэрин, кыһалҕаларын чахчытык билсиһэн, онно көмөлөһөр былааннаах этим. Дьокуускай куоракка декадаҕа бара сылдьыбыппыт. Онно төрөппүт кыыһым Сахаайа алта саастааҕар кыра оҕот оруолун толорон куукула бэлэхтэтэн кэлбитэ. Режиссербыт Спартак Иванович «Норуоттар доҕордуһуулара» диэн улахан ордены үөрүүлээх быһыыга-майгыга туппуппут. Ити кэмҥэ Ольга Григорьева уонна Дмитрий Иванов үтүөлээх артыыстар ааттарыгар түһэриллибиттэрэ. Талааннаах артыыстарынан Петр Николаевынан, Валентина Николаеванан, Владимир Семеновынан, Петр Андреевнан, Анатолий Кривогорницынынан, Зоя Попованан, Борис Борисовнан, Егор Кириллининэн уонна да атыттарынан киэн туттабын билигин даҕаны. Театрга үлэлээбит бэлиэбинэн Ньурба артыыстарыгар үчүгэй киһиэхэ диэн хоһооннору айбытым. Оччотооҕуга сайын оттуурга былаан биэрбиттэрин Күндээди сиригэр толорон киирбиппит. Сайын театр юбилейын бэлиэтээбиппит. Онно Республика Верховнай Сэбиэтин председателэ Лидия Григорьева кэлэн күндү ыалдьытынан сылдьан санаабытын өрө көтөхпүтэ. Көлбүөччү дэбинэн туһанан, кэлин театры кытта сибээспин быспакка сылдьаммын, талааннаах артыыс Спиридон Юрченко ууга тэҥнэммитигэр ыйан биэрбитим. Кэнники театр юбилейыгар Маҥаастан убаһа бэлэхтээн турардаахпыт. Иван Еремеевич Ньурба театрын кытта куруук билсэ сылдьыбыта, үлэлээбит кэмин олус күндүтүк саныыра. Сүрэххит баҕатын, сүһүөххүт уйуохтун диэн алҕаабытын бииргэ үлэлээбит алтыспыт кэллиэгэлэрэ куруук сүрэхтэригэр илдьэ сылдьаллар Уйбаан Ороһуунускай биһиги Сидарбыт олох биирдэ бэриллэр пьесалара Сахабыт сирин норуонай театрдарыгар элбэхтик туруоруллубуттара биллэр уһулуччу талааннаах Уйбаан Ороһуунускай аатын үйэтитии үлэтэ бара турар Үөһээ Бүлүүтээҕи кииннэммит библиотечнай ситим Ороһутааҕы филиалыгар Уйбаан Ороһуунускай аата икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха иҥэриллибитэ быйыл Кини мөссүөнүн мэҥэ тааска түһэрэн, үйэ-саас тухары өйдөбүнньүк бэлиэ оҥорбуттар. Биир дойдулаахтара «Дьылҕа буолбут олох» диэн документальнай киинэни устаннар куйаар ситимигэр сүрэхтээбиттэр. Уйбаан Ороһунскай төрөөбүтэ сэттэ уон биэс сылыгар анаан Платон Алексеевич Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата, бэйиэт, тылбаасчыт, литератураны ырытааччы, Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Россия суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ Платон Алексеевич Ойуунускай аатынан литература түмэлин научнай-сырдатар салаатын сэбиэдиссэйэ Николай Егорович Винокуров-Урсун уонна Уйбаан Ороһуунскай кыыһа, суруналыыс Гуннара Ивановна Байгильдина Ороһуунскайа хомуйан бэлэмнээбит «Кэрэчээнэ эмиэ халлаа» диэн саҥа кинигэ бэчээттэнэн тахсыбыт. Хоһоонноруттан айыллыбыт ырыаларынан эмиэ маннык ааттаах диискэҕэ отут ырыаһыт ыллаабыттара хомуллубут. Сэтинньи сүүрбэ күнүгэр устар ууну сомоҕолуур уус тыллаахтар уутуйан үөскээбит түөлбэлэригэр Үөһээ Бүлүүгэ «Кэрэчээнэ миэхэ аллаа» кинигэ сүрэхтэниитэ Өрөспүүбүлүкэ таһымыгар үрдүк тэрээһиннээхтик куйаар ситимин нөҥүө ыытыллыбыт. Ахсынньы сүүрбэ күнүгэр Уйбаан Ороһуунускай сэттэ уон биэс сылыгар анаан Дьокуускай куоракка баар Платон Алексеевич Ойуунускай аатынан литература түмэлэ уонна Уйбаан Ороһуунускай дьиэ кэргэнэ Кустук дьэрэкээн үҥүн иҥэриммит суруйааччы диэн литература ырыа тэрээһинин куйаар ситимин нөҥүө ыыппыттар. Онно түмэл дириэктэрин солбуйааччы Линда Иванова маннык түмүктээбит Уйбаан Ороһуунскай быйылгы үбүлүөйдээх сылыгар үтүө аата ааттанна, төрүт дойдутун дьоно Кустук дьэрэкээн үгүнүн эриммит суруйааччыларын үйэтитэн үгүс тэрээһиннэри ыыппыттар, кинигэ тахсыытыгар үбүнэн өйөөбүттэр, документальнай телеочерк устан куйаар нөҥүө ыыппыттар, кини аатынан саҥа уулусса ааттаммыт. Уйбаан Ороһуунскай лирическэй хоһоонноро ааҕыллаллар, ырыалара ылланаллар. Улуу Кыайыыбыт сэттэ уон биэс сылыгар итиэннэ төрөөбүт төрүт дойдуга бэриниилээх буолуу сылыгар үбүлүөйэ түбэһэн, дьоллоох-соргулаах түһүлгэлэрэ түстээтэ. Инникитин дойдутун ыччаттара суруйааччы, кыраайы үөрэтээччи, норуот эмчитин да быһыытынан олоҕун, айар үлэтин ырытыахтара турдаҕа.